Boys, daranga jari boys. Eh? 50 boys, 50 years old, but trouble at 20 boys, so good. Ah, mdara wako iwo. Waisi vakazomakisa okutura munhu wasina zera naye. Iwe chingo kakwapaidza kamwanaka. Kasvapure. Unenge uchingo kadyira musaga senzungu.

kanhu kakaita se naiwe kanai kuzvaita se so achi ndo staira yacho here
aenda akomana kunonitengera
naiwe Ati ndizvo zvamukanditora ndichipfeke here chii chachinja ipapa eh, mwana mukomana zvimwe zvacho hazvizo

long time amai tashaya tashaya kuita sei hayi usandijairire ke wandiona ndichifurira kupi aita sei aita sei aitokubvunza ko haana kuuya wechikoro sei kumfesi wako
akaita chii chaakaita ah, Haa kunyepa mhani handiti iwe ukuti mainini mainini kuita se mainini ndimama pamwe waitotambawo nemwana wavo ko kana waimutwasanidza majoi pamakumbo makumbo yei hauna chawakaona wakakanganisa kuona ita kuti ndakafungira kuti anga akarara pamakumbo
noromba njeri
saka wafunga kuti iwe iwe dhedhi vake tashaya vanodada naye shamwari kuti a ah, mwana wangu adaro vanotoziva ndosaka vachisiwa vari two dai vanga vasingafarire kuti vachisuspect handiti vangadai vasingamusiyana ninezi yake kuona kutomusiya arimoka votoziva kuti vanenge vachitomutrust kuti chimwe ah, zvauri ufambe uchiudza vanhu zvinhu zvausina kunyatsokuona nemaziso ako aya ah, iwe iwe iwe wakanyatsovaona ndofunga anga atowaviwo kana pamusana
vari sei vana havasi kunetsa ane nguva ndakusuwa kumba Eh, kwandiri ndiri kukavhira shamwari mukavhira manje ndikangoti apa ndane two weeks ndichigarako zvandaitirwa imari kai imari here 2000 baby
wow
ndakazvibatira dhara rangu rine mari yeah? yeah? ndokuita kuspoilwa apa rakanyora munhu angada kutombosimudza mhepo mwana wacho anga achiti yee handimude yee ndikaiti kani ndikati nemwana wacho wese ndinotora saka ndatopa chipari pevarume vairi kozoti nemurume wangu kondoita sei kwandi ndiri kuda rugare iri ndikuda kamafevhasi kakozi mwana wacho nakadai ndangu ndakamuvenga ndaigona kudzingwa saka manje iwo uri kunditaurira kuti hanzi Hey, wakaona tasha yakararira pamakumbo. Wanga wabvisa hembe. Kadress kakapfeka main. Ndati wanga wakabvisa hembe here? Kadress kupfeka. Yes, akune zvakadaro. Hembe dzamazuva ano iwo kuti chibwe. Hembe dzamazuva ano dzidiki wo. Saka unoti wapfeke imbo uya here? Munhu we 20 years iwe iwe iwe iwe miraka. Munhu we 20 years. Aiwa nyaya iyo hatidi kuinzwa. Tikanzwa uchitaura futi. iwe ndoti chiwo ndokuuraya ndinomuudza tashaya ka ende tozonokukutsanira matiri kuita sei wakunifarisira aiwasanifarisira manoti mhupukira chiiko isi aiwa shamwariyo tikunzwe tikangonzwa zvabuda chete saka unoziva zvinhu aiwa ndiri kuiziva kupi ndiri kuiziva kupi woti ndimai vane mwana wavo mai vane mwana wavo vari kutamba havo nemwana wavo makunakuna eiko makunakuna anotaura zvapi waunozivawo zvako ivo iwo uona chi ndakazviona mhani shamwari yangu auidi uda kubudisisa zvakaipa iwo kuti ivengwe nevanhu imhosva here imhosva here kudanana newe ndotabviswe paheadboy ayotaura ukamutaura iwe iwe iwe usati jairira kutaura uchikoro kuita semo muudze honest mukone kuti draw imi ndokuitai rafu chikoro ikwenyu muzive henyu kuti kuchikoro kwamunenge muri musafunge kuti mune murimeka ndinogona kuteera kuchikoro ikoko natashaya hausati wakutiziva

hapana kana chatinotaura kuzvichikwe takakatozviita zvii aiwa iye akuti akasvikira vari pamakumbo pamakumbo vangu wakabvisa hembe ani vanga wapfeka hembe sokuti kana iwewe saka kundudza mama wako iwe ukamira na mama wako ukavaviwa apa unopa kwenyu ani unoto kwenyu ukwenyu haikenywa
iwe uri kundakidza uko akati mudhara yandimundi munhu ane mari zvake ane mari zvauri woutaura ubva wataura muromo wako ndokunyarara mari iyi mari iyi hanti imba iri kuvakwa ka ee eh, imba iri kuvakwa mari mobva matenga cement 100 dollars munopa mabhirida

saka ndotomboda kujoga shamari kugezana nechembere ah. dzakabva kurandara uka haizi nyore ah. shamari
ndandikozomushinonoda kubasa kabhata ndizobozoti
aiwa ini ndakatiwo pamwe kama tinda kubasa ka ndikatika amwe ndamuchira kuti janumborowaka ndimbonono mafenzi chichika
chimboaiwa zvazoitika manje pakuti ndizosvika kuno kwaaiwa

Kapis job kana zona unoku. Aiwa ko vana baba Denzo vati ndataura mari ndokutumira izvi. But for my Denzo mazoona basa kuno kusei nini? Aiwa baba Denzo vandi mukuzwa ndiri kushanda here mukuzwa kuti mari ndiri kutumira ndichiuyisa. But mukushanda muchiroma um, ndo basa. Aiwa kama session uyu ndatongomufonera kuti ndiri pa session because basa racho rinenge rakandiwandira. iyi pizza enda tumuri mozonodya nevana iyi mari ndeyekuvaka muri kuvaka here baba denzo kumba iyo iyi no mari 2000 ndapa mainina monovaka 2000 eh, dollars eh anti tikasiya imba 3 rooms dzakamira nge medenze unoita unomboziya Ii, watanga netunyatwa watanga netunyatwaiyo ndosvauyire achiti kono chikambana wangu auzoneketa mudhari kambana wangu iyo ndakazovhura hombe ko shamwari mudhara mwari gatire mukadzi mudiki waisi iyo shamwari apa kwazoita chonakukanda iye jinga kana itosungisa waisi iwewe zvaunofana kuziva anditi ka iwo nabhomzi wako namudhara wako anditi ka

kana kutoregera eh, kushanda murume ko ndina kuna kujoga uchimbowe ku mama weka uti chi chi chi eh chimbojoga joga eh eh mimi ndro mune iko tu tu eh mimi hambe muchikondi nyane basa ni baba denze ku clinic ndakaenda ayo mapiritsi undi grow mapiritsi mapiritsi angu e e e akupera

but mari ndeyemba kai ayewa ndeyemba ndataura ndikati zvese mutenge maini imimi 200 dollars mobvisa motenga chikafu handiti imwe yese zvinenge zvichida kukavha pamba thousand inokavha pamba inokuvaka zvese svika zvapera handiti e simende simende panoti simende kamba ndopane nyaya simende ini ndinoziva kunotengesa simende jecha Chichi congoleti. Simaini na ngozi muzono ndingi sasa kumwe. Ayewa mozotaura baba tincho. Mozotaura. Yes. Wale saka madam inga kuti munhu nokubasa kwenyu. Kuti varongo nyu to mozoti nji. Nini ndinri ji. Mad murumo wenyu jeje. Munongoziva kuti mabasa ekuti timaona anotonetsa. Ini ndakatonyepa kuti ndiri single handina murume. Mozoona wanga muchinoka gate revanhu muchiti ndauya ndini murume wacho. Amona kuti muda kundikanganisa pabasa. but madam chii chinonetsa kuti inini ndionekerwa pabasa penyu semurume murume musvinisvini akaita senini baby i love you dai ndaa ndisingakude ka ndasingasacrifice kubva kudombo shava kwatakawana stand yedu iyi yemusangano ndichiuya kunoku kwarhari ndichitsvaga kuti stand iyoye tichigone kuivaka ndaingoramba ka ndichingogara tichingoita zvekutswanya tsomo chitswanya matombo zvataiita ipo paya but madam indikuziva kuti nanzi kushanda nditi but isusu todakuita zvoti ti mhuri ipfuurire kumberi saka inini ndakanyepa kuti ndiri singwa handina murume pabasa ndozowanikwa ndoti woti murume auya zvinozobude kana ini vatonoti ayo munhu bhuu hamuna kanyara nda anoratidza kuti kufara nanosaka yo zvakutaura izvozvo enda unozviudza vanhu kumba kwenyu hauyo chinditongesa iyo shamwari eh, mira mudhara wangu

but ini ndakamufarira ore twakanaka ndimama wangu inini ore mupana wangu asi nyaya ini zvamu ndakusiyana newa tichika ndangonanga uporiswe ziya ndakano reporter wese yonosara kumuinda but ipapo kabhebhi ndipo wakakanya kapa kuti yo vasikazofanira kuudza vanhu kuti uri single mother inini sababa ka ndifanira zobudikira ka chikubasa since kuchibuda mari yakati wandei
ndiri kuya weekend usakanganwa unonditorera mapiritsi angu ndichakupa kadhi rangu handiti because mapiritsi angu akupera handiti usakanganwe please please tofanira kuchengetedza vana vedu mhuri yedu tofanira kuchengetedza isikireti yedu tiri vairu tinonwa mapiritsi nemunin'ina wangu tiri vangani vatatu eh, kuti zvekuti munofamba muchiudza nyika yese kuti tiri pachirongwa pane anoziva tiri pachirongwa kuzvarwa nemuri wezvekuimhosheni ati tikangosangana tese takazvarwa nazvo vana vedu havana saka isikire redu ranga eh, nemunin'ina wangu wondiigira mapiritsi angu please usaregere mapiritsi ndikunotora but nyaya iri pamari mari ndapamuningina 2000 ndemunoronga kuti movaka ah, pane paanokuvhara dai ndanyarara ndengomuparizii andari kukurugara nekumbe zvauri wodanana nemunin'ina wangu Eh, usazodanana nemunin'ina wangu munin'ina wangu haana chirwere ah, munin'ina wako haana kana problem eh, haana chirwere ndakutombokondinya chi nejeni since waramba kuti chii ndiende kubasa wati eh, chienda kumba mother chichi chichi getsi wangu akakava magesi akavhurisa

inini ndiri kukuudza zvokuti iwewe chidzokera kumba hmm. inini ndakuenda ndozokuona nditi apo ah, hmm, babai irwo babai bebi love you i love you too
mwari porisi inosunga muna 20 years asina chitupa waiziva iye ane chitupa tongoti hore ndikati iye nenda kudzikisa mhomi zvamwari chitupa babulani acho wanoratidza kuti iyi under age

tokutoimhanyira kuti momzauya aiwa mbana wangona chii ndopamhambo unorasika waiziva onikukuudza kuti mudhara vakaroora under age andizive orit vakajamba heji
ona mfana wangu ona panguva dzakaperapera mfana wangu uyazongobirwa zvinhu maiziva

Ah, ah, ah, baby, urizei? Ah, ah, baba kuita sei kuhaiwa mama kuita sei unenge wautipisa vanoita chiiko vana kana chaunokwanisa kuvakuitazvakarara manje zviiko zvakutaurainini zvekuzoti ndizodzimira muti wacho handikukwanisa haa zvedera padhuze kanyaya haura nyaya yako kunhasi wakuuri kuda chii kana une zvauri kuda ndakakudza kana une zvokuda taura asi kana vasipo ndopa unoita sei ndopaunouya eh, ndozviziva ndopandouya chimbosaka chii chimboka mari mari ndokudoka mari kayo ndokuudza vanhu kuti mari ndokupa dhiri ratamboita se tambotsvisa kadhiri ndokupa marisaka handiti ndaro aripo here saka ndotsvisa dhiri seiwo akundiravhura hei uri mama uri mama kuita se
Hameno muvhudze nyaya yake yatanga. Aye vaka bamni.
Hameno kana kuti mati mwana. Eh mwana. Yeah. Chero zvafunga mai chero zvafunga. Eh, eh. Uri mwana wangu anditi. Eh ndizozvo. Zvafunga pamwe anga asina kuintroduce ndini mai vako anditi. Ndatinda. Eh ndini mai vako ini. Handi amai venyu vakabva panapa vakasiya eh, mama wangu ah, eh. ndazvinzwa ndinokufarirai vana vangu saka ini handidi vana vanorovana handidi vana vanorwa

kupisa ndochaichayo kamozi
auyo yamudarikira asi kuda kudya ngaende waine pisa momzi ndoda pisa ndoda pisa izvi
akaguta

iwe mdhara kuita sekuchimari kadiki diki chete ona manje akarotsva kuti mdhara varipo saka unofunga ndingangouya ushaya chaunondipawo kana chinhu wani
akunyamwa chiiko kunyumwa chiiko muporofita here aiwa
Uchiko kasi vakapiwa mafuta eshaki kani ondi hanzi vanonyumwa vanonyumwa. Imbori mari yei futi yauri kuda iwe. Ah, iwe unoziva se vakomana tiye chingoda zvima wacho wachi chi chi chi. Eh, baby. Baby. Chief. Shona chinongoramba zvava kusosera sesura.
Zvii futi. Hapana pamusi kumbondide. Hapana ari kumbondida kana. Ndotozvidemba kuti chandakawira panapa. Ndofunga imhosva here kuuya kuti ndikupe rudo iwe. Unoda wadiwa nemumwe munhu. Ini ndikati ndinofanira kupa rudo saka uri kuti siko. Hameno imwe hama yako yakachipopota panapa. Hey wati wati hey wati wati wazorora mudiki hey. imi ndakambotaura ndikati navenesi vari kurwadziwa kani kuti ndine kabhekani kurwadziwa neka bhebhi kwange patiktok yo unozviziva chii chingava kunetsawo siyana nevanhu vasina nebasa resa not happy nechii What's the problem? nyaya yekuita breadwinner kumba inonetsa thats why papendeka kudzwa kuti iwe unoda kungoti ndigare newe but ini ndino ndiri munhu ari kuzvishandira iwe ukati unokwanisa kuita zvandoda ezvine zvinhu zvacho zvaakunetsa pa zvandoda zvacho hausi kukwanisa kuzviita plus nemadhiri andie ndichida kuita madhiri eyi haiwa iyo sha eh, te- tine zvipande ora ndine chipande cha- cha- tashaya ndakumubhadhara mari yake ndamukumbira saka iwewe zvatakutotoitika ava ndichavatuma mashops wanani ivava baba baba wako ndichavatuma mashops ndovati endai munotenga muriwo iwewe tisara tapisa dhi- dhiri takapisa dhiri ndochikupa mari wochienda zvako eka ukutaura wani but woita kuti vaite fast vakasike vaenda ndatononokerwa kainiyochibuda kuti ndoti ndakushaya ayi wako yo kuti ndingaenda usina undipawo hake undipawo ka hake mupuruzirawo kamaiwa vanopinda ndoda mumbonzowa mafuro manyoro vanhu oh, oh, oh,
aiwa ndo ndege mashanda ndo kandege kemashanga kehagi kawandipa handinodona kaiwa kwete kusimuka muchibuda ka chekondipedzeraiwo kana mari

handiri kuona nezvi ndine mota one so far because imwe yacho yakaita yakaenda kuservice haisikuita saka i cannot give you my car ka kuti ushandise because ndive ndoshandisa because izvezvi izvi mwana wako chiye chiye unomubata nekuseri kwerumba umbomona hautombobvuma kuti mwana wako aende kana out hautombozivi izvozvo ameno unotongopakurira wabusu mwana wako anotokomplaina kutomupa dhora rekudya chikoro unenge uchikomplaina asi but mwana wako its your son saka horaiti yo umonachi zvandakuita igani munotarisa mudhara kuti havasi kuuya here nekuti vanozoti mhopokira kakapayapaya saka ikadienewo ikanditarisa eh, asi kwete kuzondizvimbisa kai nzwisisa mwana haafana kunyanyorerwa munhu trade so mwana anofana kuziva kuti upenyu hunombooma handiti ka upenyu haungogari uri easy mwana anofana kudzidziswa

kwakutoperera pandiri shuwa nezera rake mwana uyu mwana mudikidiki shuwa ah, paachapiwa zvinhu zvisiri zvazera rake mwana uyu koti haachachidema wakutauraakuna eh, eh, eh, mudhara kuna mudhara ameno kakwavaenda hakuna kuseri kungatarisa kwese
ndikutaurira iye kungoti une zvauri kuda chiti ndosaka wati avako e avako nayamana ufanira kunyeperera
Asatora nyama. Inoda kunakirwa sha. Inoda bota. Ah, ugoona ugoona watotanga. Sika enda kutawirirana. Mm.
Unobva wanipa mari. Handizvo zvatanga kuwirirana. Eh. Siwonipa wona.

Atini ndandiri breadwinner kumba hauna kana ndichishanda here baby remember pa wakanditora paipai pane mumwe munhu aida kutonditora ndikatozongouya kwauri anga atori nani kufura iwe uno you know ukati ndinokuitira zvese andakuudza here ndikatiudza kuti inini ndairoja kubhorodhi andakukudza Eh, saka eh, chii chakunetsa ipapa
eh, panotowa mari yechikoro mari yechikoro adai ndobhodhingi kutotowa mari 500 dollars tona utoita sei
bakanaka hesvo nhaiwo baba vangu vajona matsimba